Ɔhu sɛ yɛabɔ agent match. Agent match ne yɛabɔ no, wɔapeke players no bi a ɔde wɔn bɛkɔ. Enti wei na ade tu kwan no. Masɛ you have to be serious o. Adwuma ne yɛyɛ no yɛka adwuma. Double Soccer Academy team no ɛda hɔ saa da bi a ɛmant sika a yɛ spend no ɛnyɛ easy. Enti bɔɔl no ɛtwa sɛ momma mo ani bere. Ɛtwa sɛ bɔɔl no momma mo ani bere. Manso maka kyerɛ wo sɛ bɔɔl ogye bɔɔl no akrɔso bɔɔl no. Mankasa krɔso.

Okocha wei. Sɛ ɔntumi mmɔ bɔɔl no aka kyɛm sɛ ɔntumi mmɔ bɔɔl no. Okocha sɛ ɔntumi mmɔ bɔɔl no aka kyɛm sɛ ɔntumi mmɔ bɔɔl. Nipa no ate no ho paase bɔɔl no ma ne. Saa na agent match woyɛ saa. Tɛm bi a maka kyɛw sɛ nipa no te no a presi bɔɔl no ma no. Nti nipa no wɔahu no. Ana ɔyɛ nsuo ba. Wɔngyina yie na

Mede mo kɔ akɔhyia team manager ɛwɔ office na ma ma na hu wɔn a wɔn faa no. Why? So all the best. Why? All the best. All the best. Nti, etwa se ɛyɛ na yɛn kɔ na mo nkɔ pɛ bibi ni. Why? All the best. Ɛyɛ da bɔ sɛ. Ɔyɛ na mo kyia o. Mɛjɔ so. Mo wɔ fie na me nua bɛma ne baa me wɔ kakyɛ nsɛ. Wasaake no. Mebisa no so a wama me mmuae fata biara. Ɛna mese meba a wabebisa ade nti a wapam me afi. Dabi ɔnyɛ serious. Me me menyɛ m'adwuma saa o. Wote ase? Menyɛ m'adwuma saa. Me Mourinho makɔkye teams bebree. Wote ase? Ma Chelsea mede wɔn agye treble. Makɔ Manchester United, megyee FA Cup, megyee Cup. Wonim edin a ɛde ama me? Menyɛ coach ketewa. Wote aseɛ? Wonim coaches a makyɛ wɔn adwuma mu wɔ kurom a? Wonim coaches a makyerɛ wɔn adwuma wɔ kurom a? Marino ka biribi kyerɛ no. Wonim coaches a afa me nsam? Mempɛ player ɔyɛ indiscipline. Mempɛ player ɔyɛ indiscipline. Indiscipline ɛyɛ kɔbusa Hamza nom me na mekyerɛ wɔn adwuma Ɔbɔ yaw ɔbɔ yaw kɔbusa no me na mekyerɛ no adwuma Wote ase wonim coaches a makyɛ wɔn adwuma Wo player ma waba meka kyɛ wo sɛ yɛ sɛ yɛ sɛ wode ade ne di agorɔ Wonim players a matete wɔn Wobɔ bɔɔl da bɛn Masa firi m'ani so kɔ Oh, Fenta Mbaye, justify. Eh, eh. Manhyɛ wango. Fenta Mbaye ma. Mami kasa mo kyɛw. Onye player wafa mi nsam. Waka so afa mi nsam. Afra Jan wafa mi nsam. Woni press afa mi nsam a wo ma hete. Afri e ba ne me nam tete no. Na wo wa ba maka kyɛw sɛ yere ho. Thursday wo ba justify no hyɛ go. Ana me ka kyɛw sɛ wo kɔ no. Yere ho bɔ bɔɔ no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a agent bɛfa wo. Ɛmmerɛ ɛbɔ agent match. Wo gyina bɔɔl no mu di agorɔ saa. Bɔɔl no anfa wo. Sister ɔboa. Me ne Sule Muntali yɛ nua. Nti yɛn firi Sule Muntali hɔ no a ne yɛyɛ adwene sɛ saa deɛ yɛkɔ aburokyire Chelsea. Yɛkɔ duree ne Chelsea coach no ka kyerɛɛ yɛ sɛ yɛnkɔ Abramovich hɔ. Yɛkɔ duree no ɔsi Ukraine ntɔkwa asi.

Wobɛduru paake no so na wobu w'ani so. Fa no tom! Fa no tom! Hɛ, ma menka asɛm nkyerɛ wo. Me mapam wo. Wotim no mmɔ bi. Ee, masa, wo se deɛn? Mese, masa, mese wo mmɔ tim no bi. Sista, sista, sista, wo deɛ woaka deɛ wie wante ase adeɛ kɔ deɛ aka yɛ ne ne yɛ deɛ. Wo deɛ wodi kan wɔ fie. Mese.

Mba yɛ bɛyɛ justify nhyɛ egu o megye winning bonus. Wodwe wo winning. Mbɛyɛ justify so ma mfeelee forms ne nyinaa megye ho sika. Na de forms so na ofeele yɛ. Aha. Sɛ ɛwɔ mmara mu sɛ wokɔyɛ justify afeele forms. Na sɛ ɛwɔ mmara so sɛ wokɔ feele forms ne ba mfa ati ni ma ati ngye wo sika kɔ. Ɛni mmara mu. E, wɔ ma sa, me GFA ni ba yɛ adwuma da o.

sista sista ayɛ a woyɛ tietietie sista adeɛ bi wɔ hɔ a sɛ na ɛbɛyɛ nyantɔkɔ a memfrɛ wo sɛ sɛ na wobɛyɛ nyantɔkɔ a memfrɛ wo di kan wɔ fie mɛba
ɛneɛ me so menkɔ me memfrɛ wo baabi adi kan wɔ fie saa onneɛma sɛ na yɛ a mekyi mu onneɛma sɛ na yɛ a bɛsi me nkɔ na ɛno so ma nyame ntɔkwa ne suhyɛ no mese menkɔ adɛ nya abɔfra nya kora sɛ menkɔ